Ɔde akyɛ yɛn. Ɛnyɛ asɛm ketewa.
Enti ɛnnɛ obi benya ne kyɛfa. Ɛnyɛ asɛm ketewa. Te sɛ deɛ woka no ara. Awurade hu nnipa nyinaa mmɔbɔ na ɔnye yɛn mfiri yɛn atamfo nsam. Adom nti, amen. Amen. Doc, platform no yɛ ɔdɛ. Tindi Doctor Seth, meyɛ abibiduro. Na meyɛ abibiduro san hunu adeɛ. Ɛfiri sɛ nhaban, da biara meka, yɛntete no kwa. Naano na me ne obi redi nkɔmmɔ, mekyerɛɛ no adeɛ kakraa bi. Mebisaa no sɛ, Mmoa, ɛmmoa wɔ asase wei so? Ebi to nsia, ebi to du. Baa aboa bi nko ara wɔ hɔ, saa aboa no nko ara deɛ. Ei, ehu o. Saa aboa no, mebɔ ne din akyerɛ, yɛfrɛ no abuburo. Na saa abuburo no, ɔno deɛ ɔto mmienu pɛ. Asɛm a meka yi, ɛbɛkyerɛ w'adwene gye sɛ wobusa papa anaa wo maame. Aboa, mmoa, mmoa mu wɔ asase yi so nyinaa o, wɔn to ntakraboa. Ba aboa abuburo nko ara deɛ. ɔto sɛ ɔto mmienu na wɔn sɛ abubɔ bi abuburo kosua adeɛ bɛɛ yɛ nsɛe okay nti abuburo kosua miibusa onyankopɔn na bɔɔyɛ ɛdeɛ na yɛde yɛ hwɛ ewiase ewiase na ɛda hɔ no nyinaa ɛmoa da o ɛmoa da mekyerɛ wo nneɛma ani so nnɛ ɛmoa da but aboa bi wɔ asaase wei so wɔn na yɛfrɛ no sɛ dabɔ dabɔ Ahabaa bi wɔ kwan ho de ho ka ɛbɛmoa. Wobuw to no ɛbɛmoa. Deɛ ɔbɛyɛ no bi ɛbɛmoa. Enti enti mmaa wadwene mu sɛ ahaban no ɛbɛtumi asɛ nipa yareɛ. Mekyerɛ wo nneɛma ani so kakra. Yɛwɔ dua bi wɔ nwura mu. Aboa biara ntumi nkɔ dua no ase. Gye sɛ apɛ sɛ ne kusie na ɛtumi kɔ aseɛ. Ɛyɛ nwanwa. Mewɔ fufuo na mekɔ akɔtete ahaban bi di agu so. Na ahaban no atumi adane mankani anaasɛ bɔɔde afiri ne ogyama. Ɛno nso ɛyɛ nwanwa. Mekyerɛ wo nneɛma ani so. Abuburo koraa nso yɛwɔ mu mmiɛnsa. Yɛwɔ abuburo, abuburo fi, ɛna yɛwɔ abuburo nyankomago, ɛna yɛwɔ abuburo tawia. Abuburo. Mekyerɛ wo nneɛma no so asɛm wei me se meka mesa aka biem. Wopɛ wɔn mu a wɔn mu ho kyere wɔn mu paa wɔ asase wei so a ɛyɛ kristofoɔ. Adɛn ntira? Wɔn nye daleshen nni. Daleshen. Ɛyɛ ahwɛ me nuanom nkramofoɔ. dalɛsen hɛ yaleɛ yaleɛ yaleɛ hɛ nipa no maame mesi wobɛkɔ akɔsa line dɔkta bɛdago no sɛ obɛyɛ obi biara but yaleɛ no ɛnkɔ gye sɛ wonya yaleɛ no dalɛsen na wɔde atu yaleɛ no ase de afiri hɔ abibiduro deɛ maa me ne paapa meka ne pray akyerɛw sɛ wonni nyame a wontumi nyɛ abibiduro ɛna abibiduro abibiduro sɛ ɔpɛ sɛ wogye dina ɛyɛ kɔɔ nti anaano mebusaa me mma sɛ hwɛ Nyamekyɛ, Nyamekyɛ o, ɛne Brenya, deɛ he na apɛ? Maame, me too fo, Paapa, me too fo, static na yi eh, Nyamekyɛ fast, eh, egya Brenya wɔ hɔ. Mebie nipa ani. Nipa anom adura adura adura adura adura, ayena yɛ adeɛ nkɔ. Nnipa abɔ mpaeɛ abɔabɔabɔa, hwɛ, aka kakraa bi ne yɛawura afe foforɔ mu, nanso tie, wobu sare two cedis a wonnya, ɛnyɛ hwee, wɔnnye dalɛhyen nni, wɔnnye sunsum mu dalɛhyen nni, yareɛ no, wɔde akyinakyinakyina nkɔ, wɔnnye dalɛhyen nni, awoɔ no, ɔnyinsɛn anaa asɛe, wɔnnye dalɛhyen nni, ɔno ara no, ɔwɔ hɔ ara ankasa a sika tɔɔ ne nsam a na wanya problem, wɔnnye dalɛhyen nni, Hey, mese wɔ, wɔntwii kaa mo no da, dada nko ara, wɔnye dalahyini, wɔno ara ankasa, wɔnyɛɛ n'adwene sɛ wɔbɛgyaa presenter adwuma no akɔ Accra akɔ akɔyɛ o, wɔnye dalahyini, wɔnto wɔte faako saa, saa ara na ɛyɛɛ nnipa no. John chapter 5, wɔada nsuo no ho saa 38 good years, na sɛ wɔɔkɔ a ne obi adi n'anim kan, hwɛ dalahyen, hwɛ dalahyen kɛkɛ, mepaakyɛ ɔbobɔɔ kɛtɛ, hey, papa na mekaa sɛ ɔbɛbɔ mpaeɛ ama me, daabi, Papa bobɔɔ kɛtɛ. Papa na mekaa sɛ wode me bɛhyɛ akyiri. Daabi. Papa bobɔɔ kɛtɛ. Papa mesrɛ wo sɛ ɔbaa bɛwɔ me tetanus paneɛ. Daabi. Papa bobɔɔ kɛtɛ. Papa no na mehwɛ ne din ara sɛ anka papa no ɔkɔtɔ biiko, multivite, wɔde no rekɔ herbal clinic ɛwɔ wiase a wɔn agye ntina. Daabi. Mese papa bobɔɔ kɛtɛ. Papa no, na mefiri sɛ wɔde no bɛsi akɔnkɔn. Daabi, papa, bobɔɔ kɛtɛ. Papa no, na mekaa sɛ wɔrekɔ akɔfa drɔpen ɛna de aba akɔ aba abɛfa no. Papa, daabi o, bobɔɔ kɛtɛ. Papa, na mekaa sɛ wɔbɛgye me kaa V8 no na wɔde akɔ, na wɔde akɔ akɔfa papa no. Daabi, papa, gyew kɛtɛ. Wate, dalehyen. Daabi, hwɛ adeɛ seesie a, James chapter 3, verse number 4. James chapter 3, verse number 4. Wokenkan a, asom a ɛwɔ hɔ ɛɛdɛ kɛkɛkɛkɛ. Adɛn ntira? Wɔse, kodoɔ, kodoɔ a ɛso no, kodoɔ a ɛso no, yɛde dua ketekete na ɛdaadaa no ma no kɔ ɛpo so. Bie, sɛ ɛni baaburo mu a, kodoɔ a ɛso no o, Woahu kodoɔ no a ɛso kakraka no? Wɔnya ne dalɛhyen sɛ dua ketekete bi ne yɛde rema no saa na wɔde rekɔ saa. Second Kings chapter 6 verse number 6. That is man of wisdom. Second Kings chapter 6 verse number 6. Onyankopɔn nipa akɔ akɔtwa dua. Wɔde ba abɛsia asɔredan ama Nyame. Wɔn mu twa dua no. Akuma no ti ayi atɔ pum. Hwɛ deɛ wɔyɛɛyɛ. Wɔte ahaban de tu nsuo no ani. Na aba abɛtɛ ani ne wɔn ayi. Wɔte ahaban de tu nsuo no ani. Na ahaban bɛtumi ama wo yareɛ akɔ. Ahaban bɛtumi ama woanya sika. Ahaban bɛtumi ama woanyina kyɛ. Ahaban bɛtumi ama w'awale asɔ. Ahaban bɛtumi ama wo tɔn ɛtɔ. Ahaban bɛtumi ama w'asase wei sunu awɔ no. Bayifoɔ hu wɔ wɔbɛsuro. Ebi ne nyanya, ebi ne nyanya mforowa, ebi ne brane atuata, ebi ne duakuru, ebi ne adeɛ bi na ɛwɔ kokos ne ɛfrɛ ne nkrampan no, ebi ne brane atuata. Enti Roman chapter 14 verse number 2, fantastic. Wɔsi obi wɔ ho kwan sɛ wɔdi aduane, na deɛ wayɛ mmerɛ no kɔdi haban nko a. Obiara wɔ ho kwan sɛ wɔdi gɛle, na deɛ wayɛ mmerɛ nko di haban nko a.

Na nsuo no anwono. Wɔn kɔbɔɔ Moses amaneɛ. Hwɛ dalɛhyen a Moses yusu yɛ. Hwɛ dalɛhyen. Mese menka aduro ho asɛm biem. Meyɛ abibiduro, meyɛ abibiduro mu prophet. Yɛwura 2021 mu a, ɛna mede deɛ foforɔ ba. That is dalɛhyen a yɛaka akyerɛ me. ɛdeɛ na moses yɛɛyɛ ɛnyɛ afei na moses kɔbɔ mpaeɛ o menka sɛ mpaebɔ nyɛ o na ɛnyɛ adeɛ nyinaa ne yɛbɔ mpaeɛ o menka sɛ mpaebɔ nyɛ na ɛnyɛ adeɛ nyinaa ne yɛbɔ mpaeɛ o na saa mo mpaeɛ no a mobɔ no koraa nso ɛyɛ a motaa yɛ mistake Matthew chapter 6 ɔsɛ mpaebɔ mu kasa tentene na sɛ mobɔ mpaeɛ a ɛyɛ a monkasakasa pii kwa sɛ abosonsomfoɔ na monsusu sɛ mo kasa tenten nti ɔbɛtie enti mpaebɔ nyɛ kasa tentene asuafoɔ no kɔɔ yesu nkyɛn kɔbusaa no enti sɛ yɛbɔ mpaeɛ a yɛ a yɛn kasa tie wɔsɛ yɛ a mobɔ mpaeɛ a monka sɛ yɛagya wɔ soro wodini ho nte wahennie mmra mpaeɛ bɛɛ na yɛ a wobɔ mpaeɛ bɛn na yɛ a wobɔ na wokenkan de kɔ aseɛ hɔ a hɛ na wobɛbie w'ano koraa na nyankopɔn nim enti sam 24 sɛ asase mu adodoɔ nyinaa yɛ awurade dea ɔno na ɔbɔɔ po ɔno na ɔbɔɔ me ɔno na ɔbɔɔ nnua ɔno na ɔbɔɔ akufo ado ɔno na ɔbɔɔ dramani maama ɔno na ɔbɔɔ ivan fifi atames nyankopɔn fa ne kra nsie ɔno na ɔbɔɔ JJ Rawlings. Asase mu adododoɔ nyinaa yɛ awurade dea. Ɔno na ɔbɔɔ gold. Asase no mu adododoɔ nyinaa yɛ awurade dea. Ɔno na ɔbɔɔ aboba. Asase no mu adododoɔ nyinaa yɛ awurade dea. Ɔno na ɔbɔɔ Ghanafoɔ. Asase no mu adododoɔ nyinaa yɛ awurade dea. Ɔno na ɔbɔɔ Takwafoɔ. Asase no mu adododoɔ nyinaa yɛ awurade dea. Ɔno na ɔbɔɔ Amerikafoɔ. Asase no mu adododoɔ. Asase no mu adododoɔ. Me deɛ mekuta me gift a mede yɛ ma bibi duro afiri soro a yɛansua o. Nti maka. Me sɛ yale a mentumi nhwɛ no. Sɛ bi ɛdam, akyakya, kɔmpɔ, mbola, na kolona, wɔno deɛ mensuro ne keteketeketekete. Ɛbaeɛ na meka kyerɛ takwafoɔ sɛ nsuo sa te sɛ ɛtɔ ɛbɛkɔ fam. Ampa ɛbaa mu saa. Menim ne yɛ mete. Menim nea mehu no, menim nea metumi yɛ. Menim sɛ wonim Nyame na ma wonsuro. Menyɛ wɔn ma wɔn de aduraduro yɛ wɔn adwuma no. Ma me wɔ Nyame mu asi. Sɛ wotie me na afolo me abɛhunu nea meteɛ. Yadeɛ biara na abata kwakwa abɛdu a,

Mmebusɛm 22 se din pa na ɛsɛ sɛ nipa yi. Wayi din papa ɛ, mɛtena ha nka sɛ metaa mo kɔ. Wayi din papa ɛ, mɛtena ha mmerage brage. Wayi din papa ɛ, nyɛ kasa tentene, ɛfiri sɛ kasa tentene ɛntɔ pɔnkɔ. Dabi o, Exodus chapter 30 verse number 34. Hwɛ, Exodus chapter 30 verse number 34. Nyankopɔn ka kyerɛɛ Moses sɛ, ɛyɛ a momfa aduhwa ɛyɛ a momfa prɛkɛsɛ kenkan sɛ ni baaburu mu a ɛyɛ a momfa kurogyan na kurogyan no wɔn de kɔyɛ dɛn that is dalɛsen nsuo da hɔ nsuo no kuromofoɔ nyinaa kɔkɔsɛ nsuo no a na wɔn yale yale wɔn ayɛ a wɔn nyaa no aduro ɛdeɛ na ɛbaeɛ Adeɛ a ɛbaeɛ no sɛ yɛkɔbɔɔ Moses amaneɛ. Ɔduru adeɛ na ɔyɛeɛ. Ɔse mommrɛ me nkyene. Mommrɛ me apotɔyowa. Na ɔde kɔɔ nsuo no aniwa. Na ɔse wo nsuo ɛfiti nnɛ akɔ yi masa wo nsuo yareɛ. Wonim deɛ yɛde apotɔyowa yɛ? Sɛ wonim deɛ yɛde apotɔyowa yɛ a maa me anka wobɛkɔ akɔtɔ bi nnɛ. Wonim deɛ ɛde apotɔwea yɛ, apotɔwea a abɔ a yɛato atwene ne fa, deɛ ɛde yɛ, apotɔwea o, apotɔwea, apotɔwea o, apotɔwea ho asɛm na meka, apotɔwea. Wonim nkyene ho mfasoɔ a, ka wonkɔtɔ nkyene no a ɛyɛ smooth no bi da, anka wobɛkɔ akɔtɔ tete deɛ no. Kyerɛ wo nneɛma ani so. I'm talking about the dilation. Nnipa bebree a mix wɔn dilation. Enti amu wɔn awaleɛ ho ayɛ den. Nnipa bebree a mix wɔn dilation.

dalɛhyɛn meme kali wo na meyɛ sɛ mepɛ w'asɛm na mehwɛ odin na sɛ o spiritual background no wɔ fam ase eh. usua abotɔwea bie sikan kings chapter 2 verse number 19 ɛwɔ hɔ kenkan 20 wowie afrɛ m sɛ papa wɔyɛ abibiduro anaa so ɔyɛ dɛn menim de meka me kaa menim baabi a meka me kaa afɔ ɛne yɛfrɛ sɛ man of integrity ɛne yɛfrɛ sɛ mese obi wɔ hɔ a wɔawo tie na honhom mmienu na ti nipa mu o yɛwɔ honhom fi yɛwɔ honhom a ɛyɛ papa enti mark chapter 5 no deɛ sii yɛ ne yɛtie Nnipa bi abɔ dam, ahonhommɔne tene mu, na wɔn deɛ, wɔte abodam, na ɛduru baabi a wɔyɛ dede, na ɛduru baabi a wɔtumi fa boba, na wɔde atwitwa ne ho, na ɛduru baabi nso a ɔno ara, wɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn gu no, na wɔkyekyere no, na obiara ntumi ntwam. Nanso ahonhommɔne no dii kan huu Yesu. Hwɛ nea wɔyɛeɛ! Wɔka kyerɛɛ Yesu sɛ, Wone Nyankopɔn Ba, na ɛdeɛn na me ne wo wɔ yɛ? Mesrɛ wo, entumi. Sɛ wotumi a, fa me kɔ mprekobuo no mu. Okay, wotumi a, fa me kɔ wo fie hɔ. Wotumi a, fa me kɔhyɛ fridge mu. Wotumi a, fa me kɔtɔ watch. Wotumi a, fa me kɔto kyɛnsee mu. Wotumi a, fa me kɔhyɛ nsutoa mu. Boa ɛnkɔ da. That is direction. Ɛno na ebi ti asɔfoɔ no bi no. Wɔsi mɛto bɛyɛ no adeɛ nkyɛn fɛɛ koraa na wɔkɔ ayerɛn wɔboa wɔn to hwee. Kɔɔ baabi a na ɛsɛ ɔde direction ne kɔ no. Ahohombɔne no kyerɛɛ Yesu, fa yɛn kɔ mprɛko buo no mu. Obi baa me hɔ na ɔmaa me sika. Ɛna mekyerɛɛ no sɛ, maame, mepɛ w'asɛm paa. Sika, sɛdeɛ ɛsi hyehyɛ no ni. Woyɛ saa a, da biara sika, sika, ɛbɛtena wo nsam. Sika. Sika wɔ sɛdeɛ ɛsi hyehyɛ no, na nipa wu ni a ɛkɔto no atwene kora mpo a mekyerɛ wo, yɛwɔ baabi a yɛde ne ti kɔ. Busa wo papa. I'm talking about the sunsumu. Enipa wu a yɛkɔtena twere no. Yɛwɔ baabi a yɛde ne ti kɔ. Yɛtumi ka kyerɛ no sɛ yɛamfa ne ti ankɔ ha a ɔsɔre a wɔkɔ nwura mu. Sika. Wowɔ deɛ aba mono no bi a, deɛ na ɛsɛ ɔyɛ na di kan. One million bi na aba ɛsɛ toa so. Hwan na ɛtoa so biem? Ɛyɛ 50 cedis. Hwan na ɛtoa so biem? Ɛyɛ 20. Hwan na ɛtoa so biem? Ɛyɛ 10. Hyehyɛ sika saa, ma ne ti nkɔ faako. Hyehyɛ sika saa o, ma ne ti nkɔ faako. That is direction. Me bɛtena ha anya agodie na me di o. Me me bɛtena ha na meka sɛ ɛnyɛ agorɔ na me di. menim deɛ metumi yɛ dalɛsen ebɛsɔ me fon no dalɛsen ɛnfa dalɛsen ni agorɔ da ɛnfa dalɛsen ni agorɔ metuufo aka akra yɛkɔ wura 2021 saa 2021 no deɛ ɛyɛɛyɛ no ma ne nkɔyɛ saa wobɛtumi asi dan wobɛtumi atɔ kaa wobɛtumi awale wobɛtumi akɔ aburokyire na mmom Maame, Paapa, gye sɛ wonya dalɛhyen. Nti anaa no, mekyerɛ obi adeɛ. Mese yɛwɔ physical dalɛhyen na yɛwɔ spiritual dalɛhyen. Ɛne yɛhunu adeɛ wɔ asase wɔ so nyinaa yɛ mmienu. Ɛna sɛ w'ani hunu adeɛ anaa wɔso te asɛm. Wontumi nka nkyerɛ me sɛ memmɔ werɛ kasa kyerɛ me sɛ daabi. ɛna sɛ wobɛte asɛm wɔ no wasom anaasɛ wobɛhunu adeɛ wɔ w'ani so paapa mmerɛ wom 3 minutes dalɛsen ɛduru taa ma ɛsɛ nnipa hia dalɛsen nnipa bebree atena asase wei so saa yɛni dalɛsen Exodus chapter 8 verse number 16 hwɛ hɔ yie wonim nyankopɔn soma fɛlo sɛ ɔnkɔka nkyerɛ moses moses yɛ ayesɛm nyankopɔn na asoma nyankopɔn na asoma moses sɛ ɔnkɔka asɛm nkyerɛ fɛlo fɛlo yɛ ayesɛm hwɛ deɛ ɛsiiɛ Exodus chapter 8 verse number 16 ɔso ɔduru a ɔmfa poma no mɔ hɔ wɔde poma no bɔ hɔ a saa apoma no a ɔde bɛbɔ hɔ no ɛbɛdane anwea ɛwɔ misrim asase so so ɔho dalɛsen ɛnyɛ afei na akɔkeka mu o nyɛ afei na akɔbɔ mpaeɛ yɛwɔ adeɛ bi wɔ kora yɛnyɛ akɔnkyere you need the lesson you need the lesson daabi o ɛsɛ na chapter three wobɛtumi adwene me ho saa wonte aseɛ gye sɛ ɔba me me hɔ takwakɔ abɛdu nyankopɔn ɛna wasan asoma moses sɛ wɔka nkyerɛ fɛlo fɛlo adɛn na wote saa fɛlo meetufo fɛlo bra fam fɛlo woyɛ ahantan fɛlo tɔ obu ase o fɛlo deɛmde wobɛyɛ oni fɛlo wonni me anaa nyankopɔn soma moses na woka kyerɛ fɛlo hwɛ deɛ yɛyɛ ɔsi nyame na mekɔ a menka sɛ ɔsi okɔ a ɛyɛ aka sɛ miala ne miala asa miala ne miala no so yɛ capital letters nti sɛ wotwerɛ ne small letters na ade bɔ mpa yɛ a ɛnyɛ adwuma sɛ wahu dalɛhyɛn no miala ne miala na ɛwɔ bible mu na ɛyɛ capital letters nti sɛ wotwerɛ na atwerɛ ne small letters na ade hwɛ adeɛ na ɛnyɛ adwuma Galatian yɛ ade a ehia ɛwɔ abrabɔ mu. How to succeed in life, Galatian. Wowie a, suro nipa. Wosuro nipa wie a, nneɛma mako mako nson. Yɛfunu a wodaa mu, efi a wofiri mu, deɛ wɔgye wawoɔ, deɛ wɔdwale wɔ, deɛ yɛde wotoo no, borɔno a wobɛtena so, ɔbaa bɛnya na wale. Hey, maame, woboa. ɛno ara sɛ wobɔ bra dalɛsɛn dalɛsɛn dalɛsɛn ɛyɛ adeɛ ehia sɛ nnipa bebree ne dalɛsɛn Exodus chapter ten verse number three ɛhɔ ohu rough Exodus chapter ten. verse number three ɛhɔ koraa deɛ menya nka mɛma me nua na abɛkenka nka mempɛ sɛ mɛka hɔ ɛhu eh, rough na moses ne elon kɔɔ farao nkyɛn kɔka kyerɛ no sɛ sɛ awurade sie ni hebrufoɔ nyankopɔn ɛna wasoma me na hɛ moses apirim farao apirim n'akoma see wɔnte aseɛ nyankopɔn ka kyerɛ no sɛ Asubɔnten bi da kurom hɔ, wɔfrɛ no Asu Asusu. Na wɔkɔ a, ɔmfa poma no mmɔ nsuo no mu, na ɔde bɔ nsuo no mu wie a, ɛyɛ a ɔnnanenane po so. Ɔdanedane po so a, Farao, Farao no a ɔse n'asoɔden no, Farao no a ɔse yɛmmɔ ne kyɛm so no, Farao no a ɔse yɛntu ne fo no, Farao no a ɔse ɔno ara ne meara no, Farao no a ɔno no, ɔno deɛ obiara ntumi nkɔ n'anim no, Farao no a ɔde ka a ɔntua no, hwɛ deɛ ɛbɛyɛ ni. Afei Misraim asase so nyinaa ɛbaa bɛdane mponkyerɛni, dalehye. ampa ara ɛbaa mu saa deɛ mepɛ sɛ wote aseɛ no sɛ start pedalation deɛ mpɛ sɛ wote aseɛ ara no start pedalation gyee ne na watɔn akyɛ a sesa wo nsa watena bogo so akyɛ kakra tu sɛ kumase na ɔfiri baayɛ a kɔ atɔ nsu sɛ atɔ nsu na atra yɛ atra yɛ asɔ kɔ akɔtɔn nneɛma ɔkɛgye tia sɛ wɔtakwa na atɔn nneɛma ɔmaka ɛsɛ kra tra sɛ ɔbɛba bogo so

Hwɛ last verse, Exodus chapter three verse number three. Ɛhɔ wo kenkan four no ɛte five a, Nyankopɔn ɔfrɛ Moses na ɔpɛ sɛ ɔba ne nkyɛn. Na ɔnim hwɛ, yɛfrɛ no na ɔpɛ sɛ ɔba. Na Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ, Moses ee, sɛ wopɛ sɛ wobɛn me a, yi wo nan ase mpaboa. dalɛhyɛn yi wo nan ase mpaboa na ahyɛ kambuu yi wo nan ase mpaboa na wakɔtɔ kyɛ yi wo nan ase mpaboa na wobɔ watch yi wo nan ase mpaboa afei na ase medrɛse yi wo nan ase mpaboa ase mekyɛke me sika yi wo nan ase mpaboa ase meyɛ mobile money yi wo nan yi wo nan ase mpaboa yi wo nan ase mpaboa dalɛhyɛn ɛyɛ.